Doganlyk kadadan çykýar diýýärler. Diýýärler sylanok dogany dogan. Iki dogan bir-biriniň agzyna dogranok sogan. Iner dek ogullaň, goş dek doganlaň köpdügi elbetde hemmä-de belli. Ýöne häzir goşlar, inerler däl-de, geçiler hakynda sözläsem geldi. Sataşdym arada agadyr ine. Biri şlýapaly kömelek geldi, biri sur telpekli togalak geldi, daş ýüzünden şeýle seredäýmäge allanäme gül ýalak geldi. Ikisem obadaş, ikisem süýtdeş. Myhman bolup gaýtdym hersinde bir gün. Syrymy daşyma çykarmasam-da, içen çaýym boldy bogazma düwün. Toba, toba! Bolýan zatlary görüň! Iki dogan biri-birini görüp, jaýynyň her tüýün taryp etse-de, doganynyň bir tüýün etmedi taryp. Käte aşak bakyp köp syryldamdy. Käte-de hüm diýip diňledi böwrün. Öz süýtdeş akdy gyrkaýak ýaly, etdi gyrk tarapa hilebaz öwrüm. Ýöne müň tarapa etse-de öwrüm, her bir öwrüminde açyldy sepbi, hersiniň gepiniň gylla ýarysy erkek gepi däldi, aýalyň gepi. Gylanam üýtgetmän gaýtaladylar, ýelekli ýassykda öwrenen zadyn juda erbet täsir etjek ekeni, şlýapaly hatyn, papakly hatyn. Ýüz ýana çekdiler aganyň sözün, Müň hapa sokdular ininiň adyn. Diňe bir-biriniň adyna-da däl, Enäň adyna-da ýetirdiler şek. Diýdiler, Garrylar samsyk bolupdyr, Ogly bilenem çep, gelni bilenem çep. Olaryň çep diýýän şol enesini Bütin oba belet, özümem belet, Ol ajaýyp ene bütin ömründe ne gödek sözläpdi, ne-de bir galat. Ol ene tutuş bir obanyň görki. Ony enemçeräk tanaýan içgin. Käte myhmanlyga barýanlygym hem şo ýerde şol enäň bardygy üçin. Bilemok, gatyrak geçenem bolsam. Ýöne kepil geçýän dogrulygyna gaýtmalymyň öň ýanyna şeýle diýdim men obanyň öýlenen oglanlaryna. Gelinleriňize-de guwanyň weli, guwanyň emmedeş doganlaryňyza hemem siz çaglyp doglanlaryňyza. Hawa, Goç ogullaň, goçak doganlaň köpdügi maňa-da, size-de belli. Ýöne şuny goçlar hakynda däl-de, geçiler hakynda aýdasym geldi. Käbir-käbir diýmek gaçýar modadan. Gaçawersin. Halys irizdi şol söz. Ol sözüň ýetiren zyýanlaryny kibernetika hem hasaplap bilmez. Gazetde, ýygnakda ähli tankytlaň üçden bir bölegi käbir käbirdi. Ol sözler ýüzlerçe ýolbaşçylaryň hem redaktorlaryň halasgäridi. Diýdik, käbir ýerde, käbir ýolbaşçy, käbir işlerinde goýberýär nogsan, Diýdik, Goý, goýberse, goýbersin, nogsan bolmandyr ahweti, nogsansyz ynsan. Diýdik, Käbir ýerde, käbir kommunist, parahor, ýaranjaň, ogry, býurokrat. Diýdik, Kommunistler ogrulyk etmez, partiýa işgärine dakmaň beýle at. Diýdik, Käbir ýerde, käbir okalga, işlänok, kämahal gapysy ýapyk. Diýdik, käbir ýerde, käbir satyjy, ýa iki köpük, ýa-da bäş köpük. Diýdik, käbir, käbir regionlarda bir adam, üç adam çekýärmiş tirýek. Diýdik, beý diýmek hem syýasy ýalňyş, tirýegiň ýokdugyna düşünmek gerek. Öňňi ýyl, möňki ýyl tirýek geş hakda gijejik bir goşgy ýazaýdym weli, gyzyl galym bilen çekdi üstünden baş redaktoryň gazaply eli. Tirýek diýen zady unutdy türkmen. Otuz ýyldyr ýitdi tirýegiň ady, Ady bar bolsa-da özi ýok onuň, Hany aýt sen, çekip bormy ýok zady? Birleşen Milletler Guramasynyň spisogynda-da ýok indi tirýek. Ol diňe türkmeniň sözlüginde bar, olam uly tomda ýekeje gezek. Şeýdip, käbir ýa-da ýok diýen sözler bolup öňümizde ullakan böwet, hakykat öňünde, ynsap öňünde, Watanyň öňünde sözletdi galat. Diýdik. Käbir-käbir nadan adamlar galyň halat berip öýerýä oglun. Diýdik. Ikän-ýekän samsyk adamlar üç müňden, bäş müňden töleýär galyň. Emma üç müň, bäş müň diýilýän galyň käteler geçýärdi otuzdan, kyrkdan. Baker Babaýewiň Aýgyt dädemniň ganeraly pesdi bir gyzyk nyrhdan. Meniňem kyrk ýylda bar çyrşanymy üýşürip, degşirip etseň bir kitap, alty ogluň diňe ýekejesini öýermäge zordan ýeterdi hasap. Käbir diýilýänler käbir ýerlerde ýere mäkäm urup, awuly kökün müňlerçe adamyň şu gününi däl, ertirki gününem zäherlän eken. Şol zäheriň kökün köwlemek üçin beýik bir göreşe çagyrýar Watan. Ýagşa ýagşy diýsek, ýamana ýaman, diňe şeýtsek beýik işimiz utar. Molla Kemine-de nesillerinden razy bolup gör-de, arkaýyn ýatar.